Life inonakidza une shamwari shamwari inokoshesa ushamwari kwete inokuda paunotenga njari une shamwari inokuda chimboiwomberera paunotadza nokuregerera paunodona ambonyemwerera anotiza kufamba Ah, chikomana. Ah, ah, ah, moso moso. Wakamira se.
Ah, maita se.
Ah, boy na.
Ah, boy boy.
Ah, unetsa muongo.
Hey. Eh. Ah, wandiri kubva kurefu.

Ko chii zve chakutambika panapa? Hanzi iko futi.
Hey, pane something yakutambika pachacho izvo zvandainzwa izvi. Ah, bhutsu dzako shamwari ka. Ah. Hauna zowacha ubva paya pandaka kuti wache bhutsu. Oh, wangu. Watanga. Watanga.
Chibaba, ndakamudza ati bhutsu munofa ngati muwache bhutsu dzenyandi. Izvi chionai oh. Panapa matosvika pana zvinhu zvako. Bhutsu dzangu dzine problem nene wewe iwe. Iwe sha, bhutsu dzako dziri kunhuwa, izvo ne masocks ako hona oh. Ndakakuudza sha, wacha bhutsu masocks taisa oh. izvezvi wakutoti makisa manje chiona pakutonhuhwa panapa pachatogarei pese pandoya panapo unenge uingotara nezveku iyo bhutsu dzangu dzakachena idzi problem yako iri papi iwe dziri kunhuhwa dziri kunhuhwa bhutsu dzako sha dziri kutonhuhwa bhutsu dzako idzi ah sha ini handingambotogarisana newe nebhutsu dzako so ona masokisi ako zvakaita so

siwe pawakanditsura musi uyoyo nenhau yemazimai eh. ndakabva ndakwesha anditi eh. saka chirurura pachinhuwa kuti mukano here kana kuti chii saka chinhuwa chii ah, utotadzawo ziva iwe kubva paya paya usati wakwesha mazino musi uyo apa wawanditsura paya ndakakwesha wani ah, mwana mai pandakakwesha ipapo ndaitoti zvinorasta way week saka ndichaziva kuti makuve mazino anokwesha every Dare kana kuti unofanira kujamba wakana wa 2 weeks. Ah, saka uri kuita 2 weeks usina kwesha mazino unotadza nei undikumbira zvako mushonga wacho. Kumbira? Ah, kumbira ndakazvitadza ni shamo. Wakazvitadza?
Eh. Ko indiri bro wako unotadza nei undiudza tishi andipo mushonga ndikwesha mazino. Da ndira kufembera kuti unawo kumba. Unawo fembera?
Eh. Asi wewe undagara kuudzwa neni kuti kwesha mazino. Ah, mwana mai, mushonga wacho pano kuba sina mwana mai. unondikumbira ka ndobva ndakupa akukumbira ndozvitadza ah, unozvitadzira ini ndiri bhururu wako sha izvezvi uchiona manje wakutotinhuwidza panapa Ah, mwana mai Ah, zvinowanikwa injava. muupenyu izvi.
mupenyu Eh, zvinowanikwa muupenyu izvi. kana wezviziva hako zvinowanika leo wangondiudza akati bhurushi apa na mushonga wangu wapera pano kuti ungoti ndasvika pano ndiri kunzwa kunhuwa ndasvika pano ndonzwa kunhuwa sha ndinoita hangu ndinotobva hangu pano Ah, mumwe wangu ka Ah, zvawangofanana izvi mumwe wangu bhozi mushonga ino ndochitya kukumbirwa saka kugara ndakadai suka the best ndozvitori right asi achigara wakadaro bhozi nda handingambogari nemunhu anonhuhwa muromo ndakutobva pano

ndaona hwani hwani yacho naenda kupi
oti hausi kuziva two masoksa one
gafu ngapadhuze chama tindi unwa sokisi rangu ke isokisi rangu ungadye sokisi rangu sorry gafa sokisi rangu gafa hmm? ndoda socks rangu iwe wamedza socks rangu ndunetseka ndonotsvaga socks palaini apa ukutoita basa rotodyga masoksgafa ndakakurowa unonyatsotaura zvaita sei ah muka yo simuka yo koma na simuka ya simuka
adya socks rangu pano ah simuka simuka simuka simuka

izvo zvichiona manje wauroverwa masodzi anambokudza kosha mazino rimba saka iwo uruzvitadza ne chiona manjeokirangu unokuvadza ukuvadzira masodzi rauma mukuvadzira namasodzi achimira azvinetsi ogafa ka shaka uzokwesha mazino otangana hadzi because izvo chiona manje shaya yose inovhunwa mfana wangu mukomana unopinda monya monya yese kugarira soksi ripanda unokuvara wangu chiona manje wakutokamhinya eh,